sezzjoni Malti Pur u miegħi għandi lil Sefara Franka Lanza li hija wkoll il-President tal-Laqda tal-Malti kif ukoll uħut mill-membri tal-Kumitat fejn kita tar trajtuh kemm il-darba, però għall-ewwel darba għandna magħna lil Rachel Degwara illi ġiet iżżurna ukoll. Ħaniftħu anki l-linji tat-telefon stana ġifieri 22 913 913 ħa nħalluha ġenerika kemm jista' jkun sabiex f'din l-unika okkażjoni wieħed jista' jgħid tiegħu wkoll dwar il-sienna, dwar il-Malti illi ħafna kienu dawk illi ta' kull nhar ta' tnejn kien ikolli nwieġeb ħafna nies minn għax ma jaqbilx ma hekk u minn għax jgħid mhux sew u min jgħid kemm hawnna żgħażagħ kapaċi, min jgħidlek Kemm il-Malti qed intuh bis-sieq, ġifieri tista' tgħid tiegħek ukoll propju hawnhekk f'xandira diretta. Sefora, il-Malti messejna aspetti differenti minnhom kellna din l-iskeda li ħadd pjaċir magħkom u grazzi ngħidilkom kemm f'wiċċkom u anke tafu li kemm il-darba kkomunikajna. kien obbligu. Ġifieri jiena l-ewwel wieħed meta poġġejt bil-qiegħda u Television Malta talbuni biex eh, inkun jgħat noħloq programm ehm, għal wara l-offsinar li biddilt ħafna mill-ewwel format tiegħu, ehm, dejjem imma kien hemm inkluż li għandna bżonn li l-Malti nieħdu ħsibu. Għaliex jien personali nħoss li l-Malti dejna naqsulu ehm, mill-valur tiegħu Intom bħala laqda tal-Malti, tarawha din? Naħseb li importanti ħafna li jkun hemm li l-Malti jkun rappreżentat fuq il-mezzi tax-xandir u din is-sena ħad gosta xrajna jisu ħafna iktar sforz innu tajtina biex eh, dan isir biex il-Malti jkun rappreżentat, mxandar, mallem ukoll mhm. fuq il-mezzi tax-xandir diskuss. Għax importanti id-diskussjoni, mhux bil-fors għax tal-Malti jgħidu hekk, ah. fis-sens għaw ħafna dil-mentalità dawk tal-Malti. Imma l-lingwi ħajja, l-lingwa hija xi ħaġa tal-poplu, jiġifieri bekk nħeġġeġ l-istemmija u l-telespettaturi biex iċemplu jistaqsuna aħna mhm. sa fejn nafu nistgħu inwieġbu u ngħinukom tifmu u niddiskutu magħkom nifmu aħna minn għandkom ukoll. In-numru tagħna huwa 2291393, ġifieri nitlob ukoll lid-direttur tagħna sabiex jagħmilulkom aktar viżibbli sabiex inti tkun tista' tipparteċipa wkoll f'din il-diskussjoni. Keith, qbadna diversi ehm, punti miegħek u għalkemm inti għalliem flessibbli ħafna, mill-banda l-oħra inti riġidu ħafna fejn jidħlu r-regolamenti. Għandna nibqgħu dejjem hekk jew għandna ninfetħu iktar għall-Ingliż, pereżempju? Ara, dal-punt għamilnieh ċar fl-iskeda anke permezz ta' kelliema differenti. Jiena l-iktar ħaġa li ttinni f'għajni li hawn ħafna Maltin li mhumiex midħla ta' x'qed jiġri madwarhom fejn jidħol il-kliem li dieħel mill-Ingliż. Issa jekk inħallu daqsxejn il-kitba għalissa u nitkellmu fuq il-mitħadded, Nemmen illi jekk kelma fil-Malti ndrat, u għandna bżonnha għaliex m'għandniex kelma oħra minflokha, m'għandniex nibqgħu bil-bastun u ngħidu le din il-kelma mela ma tidħolx. Imma jekk pereżempju mmorru fil-qasam tat-teknoloġija, fil-qasam tal-isport, u nafu li hemm xi kelma illi għandi bżonnha, Dik irrid indaħħalha wkoll fil-Malti. Fil-Malti. Kif prova jispjegalkom tajjeb ukoll il-ġimgħa li għaddiet Chris. Jiġifieri Eżatti. m'għandniex nkunu eh, bid tal-ħadid b'dat-tip ta' kliem li dieħel. Però min-naħa l-oħra mbagħad jekk ikollna kelma li diġà taqdina, m'għandix għalfejn nkun prużuntuż iżżejjed u nitgħażżen Għaliex l-għażż lingwistiku ma naħsibx li jagħmel ġid lill-ebda lingwa ta', mhux lill-Malti biss. Naqbel miegħek illi tiddiskrivih għażż. Mill-banda l-oħra imma wieħed trid tara x'qed jiġi sponut għalih, jiġifieri x'inhu qed jiġi espost għalih. Jiġifieri meta inti għandek jien naf aktar kmieni waqt il-programm kelli lil Alistair illi beda jiddiskrivi l-espert tal-fjuri kif jaf jagħmel tajjeb hu. U fi minnhom qalli titfa' l-oasis fin-nofs u tibbildiah.
Dismawa ħafna Meta tara eħed, tiġifieri wieħed jista' probabbli ħadd isimgħu aktar minn hekk. Minix se nikkoreġi waqt li għaddejja għaliex lan ma kienx li titkellem biss il-Malti tajjeb imma kien dak li qed jgħid Alistair. Imma jiena inti qed li tik fajn, jien ħassejta ġewwa meta smajt jibbildja. Tatek fajn, għax taf li hemm kelma oħra li nużawha spiss. Ma tibniha, tibniha mhux hekk, ma minnaħa l-oħra meta mbagħad jiena daħ naf nidħol fil-qasam tal-futbol ħa. U żajt il-kelma tippanċja. Mhm. Min mhux ħajkun mitħla ta' dal-isport jgħidlek tippanċja ma m'għandekx tuża daqqa ta' pon. Imma fil-futbol daħlet b'mod speċifiku meta l-gowler jippanċja l-balun il-fuq, jiġi l-ballun flok jaqbdu jippanċjah. Imma mbagħad jekk nużawha fil-lingwa u forsi. Ġa kont ħanqu ma nifhimx ma nifhimx fil-futbol. Konna tippanċjaħ xiex.
Tajt xi ħadd li ma jifhimx f'reġistru partikolari. U għed jisma l-kelma, ekku.
Allora, daqqa nikritikaw, meta ma nkunux mhm. mitħla sew. Bħal meta issa stess, jena nistanejt, għandi għazla, illi jew nieħu telefonata li għandi fuq il-linja, jew inkella nkellem ir-Raxel. Jew nistanejt, ix-xelta hija bejn eh, Raxel u ilminanti fuq il-linja. Probabbli hawn min id-dar qed jgħidha kif qed juża xelta. Ma l-istess nisimgħu ħafna fuq it-telebejħ, pereżempju, dik il-kelma vera nassoċja mat-telebejħ. Pereżempju, hija. Imma jien għandi ħaniħu l-għażla tiegħi u ħaniħu l-min għandna fuq il-linja ħalli nisimgħu x'għandhom jgħidulna. Mbagħad mela. inkomplu ma' Raxel u nitkellmu sew fuq l-għażla u xelta jekk hux tajb li ngħid xelta jew le. Min għandi fuq il-linja? Hello.
Insellimlek.
Insellimlek Ġan. Pjaċir tiegħi li qiegħda issegwina u li jinteressak mill-Malti.
Nista' nistaqsihom ġi x'affarijiet. Mela le. Għax nismagħhom fuq it-television biex nara jgħiduhom sew. Iva.
Meta tgħid tapit wieħed sewwa u tapiti ħafna, tgħid tapiti jew twapet? Sewwa.
Mela, hemm. U l-oħra għal tagħġen. Eħe. U meta tgħid ħafna taġnijiet? Jew twaġen.
Taġnijiet tgħid jew twaġen. Sewwa. Mela, domanda bis-sens u allura ħa tieħu risposta li tagħmel sens. Thank you, Ġan.
Grazzi lilek.
U nixtieqlek is-Sajf it-Tajjeb! Tant ieħor lilek u jalla tkun qiegħda tgawdi ħafna fuq ħafna twapet tas-Sajf tal-baħar u tkun qed tagħmel ħafna barbecues b'taġnijiet differenti. Jalla jalla tgħaddili jdejja x-xfiq miksura. Mela nawgurawlek fejqan ta' malajr ukoll. Keith, tħarr twieġeb inti? Nista', nista'.
Fil-fatt, fil-Malti, mingħajr ma nkun tekniku żejjed, imma għandna diversi tipi ta' plural. Żewġ tipi ta' plural li nista' nsemmi huma l-plural sħiħ u l-plural miksur. Sewwa. Issa, fil-Malti normalment mhux dejjem kelma tieħu wieħed minnhom biss, imma jkollok it-tnejn li huma. Per eżempju, jekk jiena nieħu l-eżempju ta' tazza, għandek tazzi, hawn min jgħidlek tazets. Issa jekk issaqsi lili, kważi kważi lanqas biss kapaċi ngħidlek liema waħda nuża, għax nużhom it-tnejn u joħorġu b'mod spontanju mingħajr ma nkun konxju. L-istess kaxxi, kaxex. Eżatt. Kaxxi, kaxex.
Jew kaxxi. L-istess, ġifieri kif qaltilna s-sinjura li semmet leħinha, it-tnejn li huma. It-tnejn li huma tajbin, għandek tapiti, twapet. Inti użajt il-kelma ta' ġnijiet, kieku qabli weġibtha jiena mingħajr ma ħsibtha kienet toħroġ li twaġen. Ġifieri. Sejna twaġen vera ma nużajx. Skont il Probabbli taf ta' ġnijiet tkun iktar popolari, hija kwistjoni ta' Interessanti di pereżempju hemm xi plurali li huma partikolari jintużaw f'xi lokalitajiet, pereżempju torta x'inhi plural? Hawn min jgħidlek torot jew torti, jiena torti ngħid. Torot tintuża naqra inqas naħseb hi iktar speċifika skont żona li jużawha ħafna. Tmur Għawdex pereżempju ħassibha ħafna aktar mifruxa torot. Torot.
Huma għalihom jew naturali. Eżatt, eżatt.
L-ewwel għażilt ehm, lil telefon, għandi telefonat oħra, imma ħana għażel lilek. Raxel, l-rwol tiegħek fil-laqda tal-Malti x'inhu? L-irwol ehm, tal-għaqda anka b'mod sieħu huwa dejjem li jippromovi il-Malti kemm fl-università kif ukoll lil L-irwol tiegħi speċifiku kien bħala rappreżentazzjoni fuq il-midja soċjali, eżempju, diżin.
Ġifieri inti kont dik li ttella' l-clip tagħna regolari li toħloq. Nikkontribwixxi għalihom.
Kont niddepress naqra jien. Ħalli għalik, inti tidħol midja soċjali. Għandi l-floor manager tiegħi jżomm rendikont ta' kull ritratt li. Ta' fuq Instagram. Nafu li ta' tużat il-media. Eżatt, nħuħsib daw it-tip ta' siti biex dejjem il-pubbliku in ġenerali jkun infurmat bil-ħidma tagħna. Sewwa.
Rigward xelta u għażla, liema hi t-tajba? M'hemmx tajba u ħażina. M'hemmx tajba jew ħażina.
Però jekk ħa ssaqsiha lili, jiena kont wieħed minn dawk li sa sentejn tliet snin ilu meta bdiet dieħla l-kelma xelta, Kont immur u ngħid nitkellem kontriha. Kont ngħid jekk għandna għażla għalfejn ħa nduru fuq it-Taljan u ndaħħlu l-kelma xelta. Però kif konna qed ngħidu l-ewwel, ġifieri inti trid tibqa' miftuħ, trid tara x'jgħidu n-nies u tiftaħ l-aħbarijiet tat-television jew tisma' xi rokna tat-telebejħ u tismagħha kuljum, allura mbagħad tibda dieħla u kważi kważi ma nistax jien nagħmel. Toqtol lill-oħra.
Le, m'għandix toqtolha lill-oħra, ġifieri. Mela inti tibda dieħla, ġifieri jekk aħna nibdew issa jiena l-ewwel wieħed illi apparti jiena Malti ehm, fuq kollox, però naf illi miġbud ħafna lejn il-kultura Taljana. Eh. U allura għandi ammont ta' Malti Italjanizzat. ġovija. Li ngħidha, ġifieri xelta, żgur li xi darba jew oħra meta kemm ili nippreżenta, żgur li għedtha, u nħossni komdu ngħidha għaliex għalija tiġi naturali. It-tieni ħaġa, li inti qed iżżewwa lingwa m'oħra, jien ma narahhiex li qed toqtolha, li tagħmel sentenza u nofsha tkun strutturata b'lingwa u nofsha tkun strutturata b'lingwa oħra, hemmhekk inħossni redikolu. Imma li qed tuża kelma li aħna wkoll adottajniha, adottajniha wkoll il-kelma nnifisha, nara li tkompli tevolvi l-Malti. Ma nafx x'inhuma l-kummenti tiegħek. Qed tagħmel lingwa aktar rikka għaliex inti tajt għażla li tuża kelma oħra. Però mbagħad il-kelliem dejjem naħseb ikun inklinat li juża waħda minn oħra. Issa fil-każ tiegħi jiena nippreferi dejjem nuża għażla flok xelta. Anke jiena, però jistgħu jistgħu jgħixu simultanjament u fil-fatt il-fatt li l-Malti għandu kliem ġej, għandu ħafna sinonimi, kliem ġej mill-Arbi, kliem ġej mit-Taljan li jkollhom l-istess tifsira. Mhm. Dan jgħinu ħafna fit-traduzzjoni pereżempju, meta tiġi biex traduċi xi ħaġa għall-Malti għandek għażla jew xelta x'kelma ħatuża għax Għanna ħafna telefonati jtidunna, u għallura nisimawum. Il-persuna li jmiss. Nsellimlek. Hello Jean, Anna. Għidilna Anna.
Jien taf tdejjaqni.
Meta tgħidu il-kelma tegħreq fis-sajf, tegħreq fil-baħar. Flok togħroq. Togħroq. Meta jħoġlok l-għaraq, le? Ekku.
Issa, din tajjeb li tibqa' fuq il-linja ħalli niddiskutuha wkoll. Okej. Ħafna minna, ngħid toħorġilna qed tegħreq bis-sħana li hawn, meta nafu li li bħas-Sinjura qed tgħid isma' qed togħroq, tegħreq fl-ilma Alla ħares qatt, togħroq huwa x'ġej mill-għaraq. Din hija kwistjoni ta' vokali li qed inbidluha mm-hmm. mal-erq u għall-istess. Forsi anke tkun problema dialettali, eżempju jiena.
Problema, ma sejħilx problema ma. Le, kwistjoni dialettali, eżempju mm-hmm. jiena li personalment ġejja miż-żejtun, meta tħadd ma laqgħda tal-Malti, kelli daw il-problemi ortografiċi li għalija kienu normali, ma peress li kont kbirt. Fl-ortografija, nifhem li tista tkun problema. Anka meta kont qed nitkellem il-kelma nifisa, ġifieri. Mela jien għamlu din id-distinzjoni eh, biex is-sinjura jekk xi ħadd jgħid qed nere għax qed inħossi sħana. Kif jgħidha u kif jiktibha hemm xi distinzjoni? Mela, bħala kitba, tajjeb jekk nistgħu nidħlu daqsxejn fuq l-istorja wkoll, imbagħad nwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Dik hija interessanti ħafna li xi darba fil-Malti kellna żewġ tipi ta' għajnijiet. Kellna għajn li tiġi imlissna mod u għajn imlissna mod ieħor. Sewwa. U l-kelma għereq u l-kelma għoroq, jekk nistgħu nsejħulha hekk, għax jiena għalija tnej għereq, ġifieri ġieli ġieli ngħid għoroqt imma għeriqt ngħidha fiż-żewġ sensi wkoll jiena. Però li hemm interessanti u sabiħ fl-opinjoni tiegħi hija Illi l-kelma għereq to drown mhm. kellha għerq ta' għajn r e. U di l-għajn kienet għajn partikolari. Waqt li l-għereq bit-tifsira l-oħra kellha l-istess għerq għajn r e, e, imma blajn differenti. Ġara matul iż-żmien, tlifna għajn minnhom. Ir-rajn. Ir-rajn u spiċċajna ber wieħed, ġifiri għajn r għaż-żewġ kelmiet. U allura tiegħu. U allura daw inaqdu flimkien. Ġifiri bejn

Kont ħadd tgħid tista' tinftiehem b'mod metaforiku wkoll qed tereq. Klara. Ekku, għax tista' tinftiehem b'mod metaforiku wkoll. Jien qed nereq fit-telefonati u m'għandix ħin biżejjed biex isalvani. Ħanieħu iktar ħinijiet. Grazzi.
Jekk nistgħu nżidu ftit iktar ħinijiet, sur direttur, mbagħad innaqsu mill-aħħar, nieħdu iktar telefonati. Nsellimlek. Hello, jiena qed nitkellem. Iva, inti, sinjura.
Right, jiena Jane Higgins. Hekk jogħġibok. Iva. Tista' tgħidli
Minn fejn tivvintaw il-Malti pur, meta Malta, il-Maltin sorry, fl-antik, fil-bidu, qatt kienu kważi jafu jitkellmu jew jaqraw. Allura il-kliem tagħhom bilfors li beda jisimgħuh. Minn dawn is-salt nazzjonijiet li kellna Malta, il-Phoenicians, l-Egyptians, Franċiżi, Taljani, ara M'għandniex aħna lingwa tagħna, bilfors li ttiklet mingħand, tgħallmet, sorry, mingħand dawn in-nies. Għedtli ħafna punti u hemm uħud minnhom li ħa jwieġbuk ovvjament l-esperti tagħna, però hemm xi punti li nista' nwieġbek fuqhom jien. Is-sezzjoni li jisimha Malti Pur, aħna ddiskutejna l-Malti u l-ġimgħa li għaddiet rajna illi l-kelma pur m'għandhiex. Għaliex għandek il-Malti li huwa Malti u hemmhekk u għandek il-Malti wkoll li tħallat inbena wkoll minn ilsna oħrajn. Imma xi darba kiteb tal-veru l-ewwel lingwa li kienu jitkellmu il-Maltin bih? Għax ma kinux jafu jiktbu dan nies. Imma, le le, ma però kwalunkwe lingwa fid-dinja, bdiet bit-taħdit u mhux bil-kitba, kien għadda ammont ta' snin biex mbagħad wieħed beda jirreġistra l-ħoss li l-bnedmin bdew jipproduċu u hemmhekk inħolqot il-kitba. Ħafna, hemm storja sħiħa għaliha. Però l-ewwel sors ta' lingwa, huwa il-mitkellem. Ġifieri kwalunkwe għandek popli oħrajn illi jekk ħajġu biex jiktbu il-mod kif għandna s-sistema tagħna tal-Malti, u mhux qed ngħid biex jiktbu l-Malti, biex jiktbu l-lingwa tagħhom. Jew l-Egyptians mal-ħajt kienu jpinġu jikbu bil. Dawk hekk, hekk, u kienu jikbu. Jew bħaċ-Ċiniżi. U kienu jikbu bis-simboli illi rrappreżentaw il-ħoss. Right. Issa, Ilma imma ma kellikx lingwa standard għad-dinja kollha u mbagħad inħolqu djaletti. Ġifieri l-għeruq tal-Malti huwa differenti mill-għeruq Ingliż. Sewwa? Jiġifieri ma kinux l-Ingliżi li għallmuna nitkellmu u l-Maltin li kienu jgħixu qabel l-Ingliżi u l-ħakmiet kollha li rajna fl-istorja tal-munita, pereżempju li tkompluha għada, Kienu jitkellmu, u kienu jitkellmu. Ma tajgerfixni daqsxejn dak ir-raġel. Normali.
Normali għalik u normali għalija. Però li jgħid ikun jagħmel is-sens ukoll. Il-Malti, però, imbena u għandek pilastri wkoll tal-Malti li hawnhekk indur fuq l-esperti biex jiddeskrivuhom aħjar.

jirfina u jsir ħafna iktar rikk tul is-snin permezz tal-influwenzi, permezz tal-kliem li jidħol fih, permezz tal-kliem ġdid li jkollna bżonn għal mezzi ġodda li jkollna. Jiġifieri m'hemmx Malti wieħed li huwa pur, fil-fatt hekk qegħdin ngħidu li l-Malti kollu, il-Malti kollu li jitkellmu n-nies huwa l-veru Malti. Il-Malti.
Ekku.
Naf li rrid tikkumenta xi ħaġa Raxel, fi minnhom rajtek li tikkummenta xi ħaġa. L-istess punt ta' Sefora ġifieri s-sabiħ tal-Malti u li tul da snin kollha issawwar diversi lingwi differenti, ġifieri naqbel perfettament. Jiena biex inżid ħaġa żgħira biss, ġifieri għalkemm aħna kellna ħakmiet differenti, naħseb l-iktar tliet ħakmiet li influwenzaw il-lingwa kienu propju l-ħakma Għarbija romanza ġifiri l-isqallin u l-kavalier ta' San Ġwan u l-Ingliżi ġifiri jek tajdi għalfej mannix influenza tal-Kartaġiniżi u tal-Bizantini. U l-Feniċi li semmi. U l-Feniċi għax ma influenza wix bizzejet il-lingwa jew intesiet jew huma kienu jitkellmu b'lingwa illi kif ġew l-Arab kompletament daħlu kultura differenti. Jiena nirringrazzjakom immens tal-kontribut kbir li tajtu lilna f'din l-iskeda u tal-kontribut akbar li tagħtu ta' kuljum u li turu biċ-ċar li l-Malti mhux talli mhuwiex l-ilsien tagħna imma huwa wieħed mill-isbaħ ilsna li jista' jkollna mhux biss fl-Ewropa li huwa rikonoxxut ukoll imma jien għalija Fid-dinja. Issa me forsi qed inkun Malti pu. Grazzi ħafna lilkom, Sephora, Keith kif ukoll il-Rachel segwu sew laqda tal-Malti b'mod partikolari fuq il-paġna tagħhom tal-Facebook fejn anka dawn id-domandi anka l-bot milli issa fis-sajf inkunu l-bot minn xulxin xorta waħda permezz tal-medja soċjali wieħed ikun jista' jagħmel kuntatt ma' laqda tal-Malti u daw id-domandi Tiddejqux issaqsuhom għaliex jieħdu pjaċir illi jispjegawhom b'ċertu reqqa wkoll kif għamlu hawnhekk. Minn hawn ħa nibqa' sejjer għal l-aħħar waqfa ta' Telebeħ u mbagħad nagħlqu bil-logħba tagħna wieġeb bil-kontra.